Helo bawb a chroeso nôl i'r sianel, croeso i fideo arall. Ar un o bryd, wi yn storage yn Swydd Enffordd. Pam dwi yma, wrth gwrs, yn mynd i wylo ffosilau. Uh, ni'n mynd i Whitman's Hill Quarry, jyst rhwng y gornel o fan hyn, o'r uh, o neuadd y pentre yn storage. Felly, Mlaen â ni! A dyma fel mae cwar yn edrych o'r top. Mae Mark wrth i'n rhoi uh, pwyntiau diogelwch ar hyn o bryd, felly na pam wy'n bod yn dawel. Felly, awn ni lawr ar acyn bo hir. Jyst rhag ofn bod chi ddim yn gwybod beth sy'n ar gael yma. Mae rhywun wedi cerfio nhw fan hyn. Felly, os ydych chi'n gyfarwydd â Llyn Llandegfedd, yr un fath o beth sydd ar gael yma, sydd ar gael yna. Felly, um, dylwn ni ffeindio rai pethau sy'n eitha cyfarwydd, ond pwy a wyr. A dyma'r ffosil cyntaf. Um, dim byd arbennig, dim ond darnau bach o grinoed a amdano bach o cregyn, ond mae rhywbeth. Um, felly mae'n ni'n dangos bod ffosil yw'r cael yma, felly mlaen â ni. Beth sy'n handi ar y safle yma yw bod uh, creigion hyn dreulio yn uh, ddarnau bach, bron fel nodules fel rhain. Felly mae rheina'n boddi ar ffas y cwar. a chwmpo lawr fel hyn, felly mae'n rwydd ffeind o ffosilau, sy'n beth da. A wi ddim yn siŵr, efallai taw darn o grinoed, neu falle taw um, gastropod bech yw hwn. Uh, fi rhaid fi lanhau e i wneud y siŵr, ond ai o hwnna adre dwi fi, fi'n meddwl. wrth gwrs, nag y dim ond ffosilau sy'n gael mewn lle fel hyn. Chi'n gallu gweld mwynau hefyd. Os chi'n gweld fan hyn, mae yna galsit. Mae'n wyn fyna. Mae'n troi'n binc fan hyn. Mae'n edrych yn eitha neis. Chi ddim yn tueddu cael crisialau mawr. Crisialau mawr, sorry, yn uh, Sir fel hyn. Ond mae dal yn bert. Wi heb eu dangos nhw ar y fideo yma achos dwi heb gael caniatad i ffilmo neb sy'n ddigon teg, um, ond mae rhyw ugen o bobl eraill ar y daith yma ac mae llawer ohonyn nhw yn defnyddio eu mwrthol i, i, i, i uh, daro'r creigiau. Nawr a bod yn onest, Dyn nhw ddim yn gwneud unrhyw niwed, really, ond does dim angen mwrthol yma. Um, pan mae darnau yn fach fel rhain, chi jyst yn gallu defnyddio uh, eich llyged chi, ac mae hynny'n iawn. Uh, na ddigon i ffeind o ffosilau yn rhywle fel hyn. Um, felly mae mwrthol da fi, ond bydd e'n aros yn y bag nes bod angen i fi defnyddio uh, y mwrthol yma. Mae mwrthol a chi'n, uh, dwi ddim yn rhag gweld bod e'n defnyddio nhw. Falle y nai, pwy a ŵyr, ond dwi'n rhagweld hynny. Felly beth wy'n neud wrth ddod i rywle fel hyn? Um, Mae'r nodiwle bach yn cwmpo oddi ar y ffas fyna, felly maen nhw'n tueddu bod fel hyn ar y llawr. Felly does dim angen defnyddio morffol, fe wedys i, jyst edrych ar y darnau a gweld os oes rhywbeth ynddyn nhw. Yn llawer ohonyn nhw, mae yna rai pethau bach ond dim byd werth i gadw, ond wi newydd ddod o hyd i hwn. Nawr beth yw hwn? Mae'n edrych fel brachiopod bach. Os fi'n gallu cael y camera i ffocysu, dyna ni, brachiopod. Um, beth arall? Os yw'n beth arall? Peth i'w cofio hefyd, nag y pob marc yw ffosil. Dim ffosil yw'r marc yna, dim ond rhywbeth modern. Um, rhywbeth yma, dim byd arbennig. Beth am fan hyn? Darnau o rhywbeth fan hyn. Uh, Mae'n anodd gweld fan hyn, falle darn o rhywbeth fel brachypod neu falle darn o drilobit. Na i edrych ar hwnna. Un peth ar yr ochr arall? Negos. Tip arall i chi, os chi'n dod i rhywle fel hyn, um, edrychwch o dan y swini a'r planhigion. achos mae pawb arall yn mynd i'r ardaloedd agored achos mae'n rwyddach ffordd o hyd i gerrig yna. Ond does fawr neb yn edrych o dan y llwyni a tu ôl i bethau, felly dyna'r lle ydych chi fwy a tebyg o ffeindio rhywbeth bod pawb arall wedi uh, ffili gweld. Maen nhw ar y gêm o spot y ffosil. Chi'n barod? Chi'n gweld ffosil yma? Beth am nawr? Beth os dwi'n zoomo i mewn? Dyna ni. Mae yna fraciopod bach reit yn fanna. Dyma un o fy hoff bethau. Dyma un o fy hoff bethau. bethau. Dyma y darnau fan hyn, ond os dwi'n troi e i'r ochr arall, chi'n gweld y cwrelau cadwyn fan hyn? Yn dwliau'r rheina. Mae nhw'n edrych, os ych chi'n edrych yn agos at nhw, mae'n edrych fel cadwyn o'r top. Ond uh, maen nhw'n ymestyn eitha hir i mewn i'r gareg yn fyna. Ond i ddim os ych chi'n gallu gweld ar ochr, uh, dim fan hyn, darnau ohono fe fyna. Ond ie, yeah, wy'n dwliau'r rhain. Mae'n nhw wych. Wrth gwrs, un peth dych chi ddim yn gallu reoli wrth uh, ddod â drip i wylo ffosylau e yw'r tywydd. Mae'n edrych fel bod fi'n mynd i fwrw glaw. Wel, dyna ni. dyna rhan o'r hobi. Uh, fe wedodd uh, Billy Connolly, there's no such thing as bad weather, only the wrong clothing. So, there we go. Mae'n gallu bod yn anodd gweld ffosilau weithiau achos maen nhw tueddu bod yr un lliw ar y creigiau maen nhw ynddyn nhw. Ond os chi'n edrych yn agos, chi'n gweld fanna, mae yna frachiopod. Mae yna bar o hebogau tramor sy'n byw yn y cwar yma. Maen nhw wedi cael uh, cywio'n A eleni, a dyma dead giveaway. Chi'n gweld y, y, y plu i gyd fan hyn? Dyna yn amlwg olion rhywbeth maen nhw wedi lladd. Wel, dyma ffosil bod Dave wedi ddod o hyd iddo fe. A beth yw e? Yr ateb yw bod neb yn gwybod. Ni wedi bod yn trafod hyn, does neb yn gwybod. So, Dave, say hello to the camera. Just been saying nobody knows what it is. Hi everybody.
I haven't got a clue. Not a clue. Um... A dyma un o fy hoff fracipodau. Um, mae wedi erydu ychydig, wedi hyn dreulio. Felly, dych chi'n ddim yn gallu gweld y patrymau arferol ar ei ben. Dyma enghraifft o fraciopod o'r enw Leptina depressa. A wy'n hoff iawn ohonyn nhw. Falle os cofia i, ffeindiau lun o un gyfan a'i roi yn y fideo yma. Jyst er mwyn i chi weld. Ond ie, wy'n hoff iawn o'r rhain. Maen nhw gallu bod yn bert iawn. Ond dyw'r un yma ddim cweit. Mae'r creigiau yma wedi wneud o ddarnau bach iawn iawn o crinoids, sef lilies y môr. A ydych chi'n gweld rhai ohonyn nhw yma, y cylchoedd bach yna. Dyna yw darnau o grinoed.